Taloke di hişbûna xwe de li heştnebûna Nowayê guhdar dike. Lewra îsyaneke li dij romanê ye. Dij romana Nowa. Li dij rabûneke derveyî fêrbûnê ye. Di redkirina koka xwe de seba bêkok nemîne xwe bi koka xwe ve aşî kiriye. Zanim gotinên min nikarin leza rihber û nerohberên gerdûna vê romanê di şayestandinê de zeft bikin. Lê dîsa jî gotinên min nikarin bibilin û hest û hîs û nêrînên xwe ji xwe û Nowayê veşêrin. Qurtek çayê vedixwim, tehma Nowayê dimîne li ser zimên û gotinên min bi qewlê Nowayê dibin kemanên birîndar. Nova gotinên min bi sewta xwe ya birîndar dijenin. Strana te û birîndarî şirîn dibe di bêçaretiya vê kemanê de. Ev lawaziya ji xurtbûnê pir hêltir dihêle ez jî wekî wan çend care bi nivîsên rojavayê dinyayê bêtir ji lawaziya xwe ya li hember metnê xurt hez bikim. Li hişnebûna te godar dikim nuwa. Di kok romanê de guh tenê dibihîzin. Bes di nuwayê de guh dibînin. Çav godar dikin û hîs temasî şevên dil dikin. Dil dibe gerstêrk û hestêrk. Nowa hiş bibe, hişê bibe neteweyeke bêzar û bêziman. Nowa hiş bibe, zemanê bi xwe ve bialiqe û tevgera dinyayê wê di bilêviya xwe de bibe jiyaneke qeşagirtî di çavên keçika Îşyayî de. Hişt nabe nowa. Zeman bi xwe ve naaliqe û dinya nabe jiyaneke qeşagirtî di çavên wê de. Nowa hişt bibe, zimanê xwe bi sêdara tîpan ve daliqîne. Peyvî terkî ziman bibin. Pîvazê nema çîrokên zindî ji guhê hebûnê re bêjin û mirinê nema karibe bijî di çavên zemên û zimên de. Hişbê Dinya li dengê Nowak guhdar bike, Dinyaya Hişbûyî di mista peyvî de dinive û di paciya dengê keçika piçûçik de li xwe temaşe dike. Nowak keçik e, wekî dêya Dinyê, Dinya keçik e, wekî gotinê Nowayê. Nowa keça xwe ye, ji xwe welidiye, bo dinya karibe di gerdûna zimên de bijî wekî heval cîwya mirina zip zindî. Diropek hêsir ji çavê gotinê diniqite, singa dinyayê dişewite, şewata singa dinyayê rûpelên romanê di nava tilîkên min de dike pîzot. Çavê min bi ser şewata tilîkê min de hêstan dibarînin. Çi zînî jî kuraniya nava min tê. Tu nabê tilîkên min di nava rûpelên romana Nowayê de bûne dil. Hiş nebe Nowa, dilê min û me di dengê te de lê didin. Tu hiş bibî dilê me yê bisekine û dinya wê bimire. Nuwa ji deriyê Dirankir derdikeve. Deriyê pêşgehê li pey wê tê girtin. Destê xwe diavêje zendika deriyê dawiyê. Deriyê destpêkê vedibe. Nuwa di derketinê re dikeve hundirê ketinê. Deriyê ketinê awerên wê yê dibe ser palgeha Dirankir a li ber pacê. Nowa hîn jî li ser palgehê dirîj kiriye, dinya di kefa destê wê de ye. Perdeya pacê hîn nehatiye kişandin û nowa di çavê pacê de li derve dinhêre. Nowa û derîj şipiyane. Li çavê nowayê li ser palgeha ber pacê dinêrin. Keçikeke piçûk di çavê Noayê de dimeşe. Dinya di mista wê de ye pê dilîze. Keçika piçûçik tilîka xwe datîne ser lêvên Dinyayê û gotine bi qasê xwiliqînê pîr ji devê wê dertê. Li Dinyayê me. Çavên dinyayê singa keçikê destnîşan dike û gotina ji xwe re pirtir dibêje, Ez li gerdûnê me. Kemaneke birîndar, di dilê welatê min de dijene tu nemaye. Zarokên din jî bişibin Noway. Dibînim pêşeroj bi dengê Noway diweste û ez bi qasî wan zarokên çavên wan ji ekranê nabin masûmim. Ziman welat e, di zimanê Nowayê de welatekî jî goşt û hestî ye. Gotin kemanên birîndar in, di zikê zemên de, bîlî mûm dengên xwezayê dibarin ji notayan. Pêşeroja westiyayî mest dibe wekî vê maseya romana Nowa, pişta xwe sipartiye rûyê wê û zarokên çavên wan ji ekran nabin giş nowayên masûm in.

Rûyê dinyayê sor dibe, bi xwîna firingî tarîxa mirovatiyê di kolana ber pacê re derbas dibe û wekî her carê awirên nowayê diçin serî keçika piçûçik a serê dinyayê mis dibe. Kevirenda tînim nav avê qalik berdidin. Di dendika kevirekî de zîl dide zeman.